السلام علیکم سنگت کیا حال چال ہے امید کرے سوز دوست اب آپ سب فٹ فاٹ تندرست ہو سن تے ماشاءاللہ تے ٹائم دا واوا تھی گئے میں میں آگا صبح صبح دا ٹائم ہے نہیں ٹائم واوا ہو گی ہے تے ماشاء اللہ تے اساں اپنا ولاگ کر گی دے شروع کیونکہ ویور ٹائم ہوندا گیا نہیں تے ٹائم شارٹ بڑا ہوندے وچ دکانداری بھی ہے نا ول کیب بنے ہن تک گرمی آ گئی بوتل دا سیزن بھی ماشاءاللہ نال ہوندے تے باقی تہاڈی محبت بھی ساڈے نال ہوندی ہے جتنے بھی دوست احباب نویں نویں پیارے پیارے ہیں تساں دے دے پے وے یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالا برا تہاڈا سپیشل پرسن تے تساں کو میرے سو جلدی جلدی سبسکرائب

بلند رکھینے اور ایویں تہاکوں ڈکھیسوں رہندے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے باقی امید کریسوں ویور جتھاں دوست احباب دیس پردیس سب آلے تندرست ہوسن اللہ پاک انہاں دی صحت دی بادشاہی دیوے خیر خیریت ہووے تے ایویں ساڈے ویلاگ انجوائے کریندے رہون پیارے پیارے نظارے سارے ڈیدے رہون تے ساکوں سسکرائب کریندے رہون۔ تے باقی مزید تساں ساڈے نال جڑے رہسو تے کوئی پیارے پیارے ریزلٹ ڈکھیسو پیارا پیارا ماحول ڈکھیسو خوبصورتی ڈکھیسو گاؤں دی تے باقی گرمی بہوں زیادہ ہے آج تے اور انشاءاللہ رہو نال تے تاکو ڈکھینے ماحول پیارا جیاں تے بل عیدی شیدی بالکل کوئی نہ عیدی دے سو انشاءاللہ تو انہاں دے سو دعا کر
دعا تے ساری ہر ٹائم ہے تیرے نال ہے اللہ

تہاݙے تاں پتہ ای اے آپݨا ہلکا پھلکا کم دا گزارا کر ای لیندے ہیں۔ ٹھیک اے۔
باقی سنگت ہݨ ݙسو اعجاز ملنگ دی دھیاڑی لڳدی نی پئی تے اساں کیا کر سڳدے ہیں۔ اساݙے کول تاں جو توفیق تھیندی اساں لائیٹ پائن دی ݙٻی پھلا ݙیندے ہیں۔ اور او وی رمضان شریف اچ کوئی او نی کرنا اساں پیکج پوکج نی رکھݨا رمضان دا کیویں؟ اچھا ویور ہن ساڈے اجاز ملنگ صاحب انہاں نال پہلے بھی ویڈیو تے تساں جڑے ہوئے ہو سو ویڈیو نال دے دیو سو تے اجاز ملنگ زندہ باد اتھاں کرے سو ولاگ دا اگاں شروع اگاں پیارا جا خوبصورت جا ولاگ اگاں وزٹ کروینے تاکو پیارے پیارے نظارے ڈیکھے سو خوبصورت جے تے ذرا ایڈے آکھو ویوران کوں سسکرائب مارنا بھلو نا۔ جی ہاں جی ہاں ضرور ساڈ نال تعاون کراہے۔ کوئی نا کوئی نا سسکرائب مارنا نا بھلو ساڈا چینل۔ سکرائب مارنا نا بھلاہے تے ہائی صاحب اے تعاون کراہے جو۔ ٹھیک ہے ویور اعجاز ملنگ دی سن کے تساں جلد جلد بیل آئیکن گھنٹی پریس کرو سبسکرائب کرو تھم دا اوکے کرو تاکو پیارے وزٹاں دا نظام ڈیکھاؤ۔ تے ماشاءاللہ سنگت تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے والا والا آ گیا ہے خوبصورت جی زندگی نال تے خوبصورت جے ماحول نال تھوڑا قریب کھارا دور کھڑا ہے تے تا کو پیارے پیارے نظارے دکھے نے سارا دوست ایک گھا بڑھینا بیٹھے چل دے تا کو ماحول چیک کروے نے پیارا جی ہاں تے تا کو چل کے پیارا جے ماحول دکھے نے گھا کیویں بڑھینا بیٹھے تو سا ساڈے نال جڑے رہا تو تا کو پسند آ جی ساڈا ویلوگ سرائیکی نظارے تے سرائیکی کلچر تے پیارے پیارے

ماشاءاللہ بخش نے فاتح سارو کا کو ہے یا ہے سارا فرا او پلا کر پرتا بل گوی دا چھ رول ہے تے اد پھر بزم واش ہے
سنگت اے ہن سارے بھیا پیارے بھرا پٹھان پٹھان برادری دین تے وال نال انہاں فصلاں گھا وی بیجا پہلے وی انہاں دی ویڈیو ساڈے چینل تے پائی ہیں نا بھیڑا بھیڑا چکے ہیں تے ودے نہر تے تے ماشاء اللہ تے اج گھا وڈھین دے بیٹھن دے اساں انہاں کوں پوچھے انہاں کول کہ تہاڈا ولاگ بنا لو انہاں آکھیا بنا لو اساں گھا وڈھین دے بیٹھے آں بناؤ تساں اپنا کم کرو اساں اپنا کرے نے تے ول اساں انہاں نال ماشاء اللہ رل گئے ولاگ بناون انہاں گھا وڈھی رکھے تے اساں ولاگ بنائی رکھیا اپنا پیارا جیاں تے ول اے پشتو ماری بیٹھن وچ اپنی تے ول اساکوں نی چس نی کیتی اساں کے اپنے پیارے جے ویوراں کوں تھوڑی جی پشتو سنڑوا ڈو انہاں دی پشتو سنڑوا کے تے ول اساں اپنا ولاگ تے توجہ کر ڈیتی ہے تے ماشاءاللہ تساں ڈیدھے پے ونے گھا وڈیندا بیٹھے ویلیج لائف دا سارے خوبصورت جے پیارے پیارے نظارے کیونکہ ساڈا ولاگ وی سرائیکی ہے تے ویلیج لائف وی ہی کو ہی آدھے پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے ڈکھیندے پے ہیں ماشاءاللہ گھاس کٹیندا بیٹھے بھائی ہوری۔ تے لگا پئے تے تساں ایویں انجوائے کیتی رکھو ساڈا ولاگ پیارے سرائیکی نظارے تے پیارے ولیج لائف دے جتنا مزید محبتاں ڈیسو اتنے تو پیارے پیارے سرائیکی ولاگ تے سرائیکی نظارے ڈیکھے سو راندے اے وڈھیں دے گھا تے تساں راہو ساڈے نال تے تو اساں پیارا جے ماحول ایویں اگاں ڈیکھے سو راندے۔

ساڑا برا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا کیونکہ ساڑا دوست او سامنے بیٹھے دکھا شہزادو ڈیکھ ساڑا کیمرہ مین دکھیندا پہ تھوڑا جا زوم کر کے دکھاؤ او ساڑا بیلی سامنے گھا وڈھیندا بیٹھے ساکو بڑے پیار نال محبت نال آدے کہ ساکو ولاگ اچ گھدا کرو کیونکہ ساڑا ولاگ ویلیج لائف دے سرائیکی ماحول دے اسے گالو ساکو اساں پیارا جیاں فصلاں دے وچ گھاس کٹیندا ہوئے دکھائے تے باقی تساں ساڈے نال کرے سو محبتاں ساڈا ولاگ پسند کیتا کرو لائک سبسکرائب دی تاں تن چاڑ ڈیتی کرو تاکوں میں پیارے پیارے سرائیکی نظارے خوبصورت جے ڈکھے سو راندے تے ساکوں اج دے ولاگ نال ڈے سو اجازتاں کل انشاءاللہ پیارا جے نواں ولاگ گھن کے آسو خوبصورت جیاں اور اللہ حافظ سنگت۔